Y awe den the brand new Day Show nos tin nos very impressionable, impactful, influential person awe. Esei ta Olga Job. E ta un entrepreneur, health and wellness coach y hopi mas. Ya bo sa, esaki ta un programa bo no ke perde. Are you ready? Like I said, it's Monday, let's go baby, come on! Aki pa keda ku nos, manera nos tin nos kustumber di tur djaluna mainta nos tin nos VIPnan. Very influential person, impressionable person, inspirational persons, esei ta e VIP version di the brand new day show. Anto manera nos a indika den inisio, den entrada di e programa, Awe nos ta bai kombersá ku Olga York. E te akinan for longer than a minute this time. E biaha aki aki na Kòrsou. Anto nos ta bai kombersá kuné dushi asina a traves di lunas ya kaba. Bo ta mira ku nos ta punch in ku diferente videonan di su travelsnan, di su inspirational talksnan. Anto mi ta bisa bo e ta e perfect example. E kosnan ku nos ta bisa bo tur biaha Na un dado mento bo mes tin ku tuma e rienda di bo salú, di bo health, di bo wellness. Anto Olga ta bai kombersá, ke papel pa piando di dje so you know it's a good thing. Olga bon siman, happy Monday, welcome home finally nos tin ta sini aki. Danki di invitashon. Tur kos ta bon? Super super bon i bon bini aki na Lazienda Olivia ku mester nos a sinti aki nan e tur animalnan den e naturalesa. Kosnan kuminsá ku abo gusta sigur. den bo travelsnan, pero mas di keda ku nos a papia di esei. Pero nos ta inisiá e kòmbersashon aki pa loke ta trata e parti di bo kon bo a hasi bo entrepreneurship anto bo a bòltu esaki, bo aha moment ku bo a disidí bo sa I got to do something about my health, something about my wellness. Sí, sí, sí. Promé resa bo sa ta, ami a sufri hopi ku mi salú, fo'i di mi tabata mucha yòn, mi tabata. pisa shen kilo ora mi ta tin diesdos añ. Mi a wòrdu diagnostika ku cancer cells den mi cervix ora mi tabata hopi yòn na Merka. Anto mi tabata hopi gordo tambe. Mi a subi ba, subi ba, purba diferente diet, pero nada no a ègt logra. Anto foi ora mi a kuminsá implementá e parti di. Plant-based diet, ku ta parti di kumindanan natural, anto e parti di mindfulness ku vibration, energy, working on meditation, ta e ora mi por a haña balansa den mi bida. Dus esei ta eigenlijk un di e kosnan ku por a yuda mi get that balance, not just with health but also with entrepreneurship. Si, si, si. Anto, ya, mi a biba na Merka dieseis aña. Mi a bai gelijk pa studia ja nan. Mi a studia un Masters in Business Administration anto tambe un Certificate den Health Coaching and Business Coaching. Anto mi a bai kuminsá traha pa un kompania basta grandi na Merka di seguro. Anto mi a traha komo manager i lider pa kasi dies aña, pero mi tabata traha sinkuenta pa sesenta ora pa dia, anto. Dies dia fakansi pa aña so. Dus ta tin un temporada mi di bo sa kiko? Mi stima Merka, mi stima Miami pero mi ke wak mundu, mi ke konosé otro kultura, mi ke konosé otro un hende, otro un pensamentu di bida, mi ke sa kiko ki yerbanan nan ta usa, kiko nan ta kome pa nan hèlt, mi ke tabata ker a bai hasi meditashon ku monks den den den tèmpels, no ta bai? Si tur asina. Dus esei semper tabata un dream ku mi ta tin, Pero ya, mi no a hasié na mesora, mi a prepará mi mes, mi a spars'en, mi a sigui tra duru, mi a get promode na trabou, mi a bai bèk skol paña mi certificate, antor ei despues mi di ya, mi tabata kla ora ei pa mi kita fo'i trabou, anto ei mi a kita fo'i trabou, mi a bin bèk Kòrsou pa seis luna, anto ei mi a kuminsá traha riba mi programs, mi health and wellness coaching programs, anto awor ki tambe mi tin business coaching for new upcoming startup entrepreneurs. Anto semper mi pashon tabata pa yuda hende, pasobra si mi por a yuda mi mes, dikon no yuda otro hende? Yes, yes. Nos share the love, share the knowledge. Sí. Esei ta super important. Por hopi biaha nos ta, nos ta posa den e, e, e, e, e baiben den bida, kada un, bo sa bo tin e buzz words nan. Por tanto, esun ta, ta wellness, un ku mama, m'a tende, ultimo ta e mindful eating. Bo sa e mindful drinking apps ku a mester alkohòl, mi drink mindfully, you know. Kiko ta e diferensia òf ta kon e health ta interkambiá ku e wellness, no? Pasobra nos ta usa nan interchangeably pero tin mia den e mesun frase, no? Korekto, korekto. Si, ta hopi bon pregunta. Pasobra health en general ta nos salú, no? Anto ora nos pensa di salú, nos ta pensa salú di kurpa, mesora peso, nos ta pensa, okay, si nos ta Salú di kualke malesa si nos ta sinti nos mes bon. Pero e parti di wellness ta envolví mas e parti di holistic living. Dus nos ta eigenlijk implementá tur loke ta den nos bida. Nos por tin wellness den nos relationships, nos tin wellness den nos finanzasnan, den nos karera. Anto e parti wellness ta mas en general, no no e parti comementu so, e parti nutrition so, pero e parti tambe mental, e parti di implementa fibracion y frecuencia, e parti di meditacion cu ta yuda calma, e ora e parti di e e mentalidad cu nos tin. Pasobra ora nos por cambia nos mentalidad, nos mindset, e ora nos por logra hopi mas cos den nos bida. Paso hopi bia Nos ta di wired, nos ta krea ku nos tin ku sinti positivo òf nos tin ku bira felis te ora nos haña lokual nos ke. Entonces, te ora nos ta sesenta noventa sesenta e aver nos ta felis. Òf te ora nos haña relashon ku nos ke nos ta felis. Òf ora nos haña e kantidat di sèn ku nos ke den nos banko nos ta felis. Anto eigenlik ta òmgekeerd, nos mester ta felis en kontentu. Awoki nos mester ta sinti abundansia awoki pasobra ora nos sinti awoki e hori nos por atrae y manifesta esey den nos bida. Anto tuvallig ayera of e siman pasa mi a papia over di mindfulness den e tech meetup cu tabata tin na centrale bank cu minister prime minister tambe a papia. Anto, m'a splica un par di evidencias, measurements, dus data, cu ta demostra cu ora nos ta sinti nos mes feliz, paz, ora nos ta sinti nos mes poderoso, e ora ei nos por cambia hopi cos den nos bida. Tin un par di grupo di hende cu yama Peace Projects cu ta bay na diferente parti den mundu pa nan bay medita anto sinti e emocion nan di paz. Dus intencionalmente nan ta bay Toh intencionalmente nan ta sinti e emocionnan di paz pa e pa e comunidad. Anto nan a por nan a logra haña data cu ta splica cu si e criminalidad tabata halto of e parti violencia tabata halto esey a baha. Ora nan a implementa esaki ta un grupo di cientificos nan y neuroscientists a bay a haci esey. Anto asina ku nan a saka e grupo afó e kriminalidat ku e krimen a subi. Entonces komo komunidat di Kòrsou nos mester bisa tur bo amigunan, bisa tur hende ku nos mester kuminsá intenshonalmente. Entonces no ta pensa positivo so pero nos tin ku sinti nos mes positivo. Awor mi a richi cu e ta hopi difícil. I was just gonna say it's easier said than done. Yes. Hopi, hopi moeilijk. It looks good on paper. I know, I know. Tudu den ke. Paso si mi tin hopi problema of un hende tin hopi problema na cas of si nan ta sinti malu, con mi por bay sinti mi mes cu amor, cu paz, cu bendicion, cu. Ku a salú si nos ta sinti nos mes ku doló. Anto esei ta e práktika ku nos tin ku a hasi. To meskos ku nos ta hasi ehersisio, ku nos ta train nos múskulo, ku esei na nos tin ku train nos mente. Dus ta eigelik un práktika ku tur dia nos tin ku hasi. Tuma sinku munit, tuma dies munit pa por hasi un mindfulness teknik ku nos ta no pensa positivo so, pero nos ta intenshonalmente sinti e parti di emoshonnan positivo pa nos por kambia i atraé mas kos bon den nos bida. Por esei ta p'esei hopi bia nos ta bisa nos hendenan bo sa bo tin ku a keda ku e intenshon di. Anto hopi hende ta bisa si mi ta di akuerdo ku bo ora mi tin hamber ora mi tin preokupashon e ta difisil but sometimes it just takes five minutes anto mi ta haña ku durante di bo dia den bo problema. Mester tin masketa maximo sinku minut ku there's something that gives you a positive outlook, algu ku ta chispa bo, por ta bo mira bira bo yu, traha un kara. Anto provecha di e momentu ei pa saka bo mes for di den e tormenta ei for those five minutes, anto ta agradesido no. Den kuminsamentu di e programa e m'a laga nan mira e destrukshon, e kos ei, asina tantu stress ku nos ta bin riba dje un beki, Cu m'a mustra e clip ey pa nos ta gradecido pa loke nos tin, pa malo cu e por ta, semper tin maske ta un hende sea cerca of leu cu just has it like just a tad bit worse. Nto esey ta e pensamentu cu bo sa for di chikitu bo sa mi mama instill den mi, mi tata gradecido sey you don't know what hungry is, they hungry in Ethio-pia me dicen africa that's real hunger you know, so I usually say. You know oh boy I feel like having this I never say ay mi tin hopi hamber paso say girl you don't know what hunger is you don't know what sadness is you don't know what this is so mi ta semper mi ta purba di pasa dor di e bida asina anto papiando di mucha na ki momento nos tin ki comienza instill esaki e pensamiento aki paso am all for.

Ki ora nos tin ku kuminsá planta e semia ei? O sa, muchanan, manera nos sa, nan ta siña fo'i yòn. Nan ta, nan ta fo'i chikí sin papi ya nan ta fibrashon, nan ta energia. Dus, nan sa ora un kos no ta bon nan ta yora òf un kos nan ta sinti nan bon nan ta yora, nan no ta yora. Dus, fo'i chikitu nos tin ku siña nan. Anto, dikon esaki ta hopi importante? Pasobra na skol nan no ta siña esaki. Nan ta siña edukashon. Anto, nos skolnan ta hasi hopi bon trabou pa siña muchanan. E tecnicas anto bo sabi cosnan cu nan tin cu siña pero no e parti energia e parti mindfulness e parti nutrition anto nos tin cu siña nan fo'i chikí pero mas importante nos tin cu splica nan dicon esaki ta importante pasobra ora nan comprende dicon nan ta bisa ok mi ta haci e cos cu un proposito mi ta haci cos pasobra mi ke sinti mi bon Dus nos nos mayornan for Anto mami no tin yu pero solamente bisa nos mayornan pasobra mi ta stima mucha. Sí, nos mayornan. Sí, sí. Am nos tin ku a kuminsá papia ku e muchanan for yòn den dikon mester ta positivo. Nos tin ku siña nan e e e e e motibu dikon nan tin ku sinti mo am sinti positivo. Anto p'esei mi a splika bo di e datanan ku mi a a investigá, pasobra ora nos sa e datanan ku nan a nan a measure esaki, e scientisnan a measure dis data, anto ora nos por splika nan oke, esaki ta e resultsnan. Dus si nos sa awoki ku pudi ser un otro un otro data ta ku kasi tres mil sinku shen kaso di hendenan ku ta tin terminal diseases, ku ta tin dus malesanan terminal. a cura door di implementa mindfulness and wellness anto tur eseinan den nan bida dus nos tin evidencia cu ta demonstra cu ora nos ta sinti nos mes positivo anto no pensa so pisitivo so nos ta pensa pensa pensa tiba pero nos tin cu manera mi bisa intencionalmente sinti positivo ora nos practica tur dia manera mi a bisa cinco minut dies minut anto tur dia subi un tiki haciel e diesdos minut despues dies cinco minut. Praktiká e kos meskos ku nos ta praktiká gratitut. Esei ta importante, e gratitut, manera mi a splika. Ora nos kuminsá hasi esaki, anto tiki tiki e brein ta kuminsá òf e mente ta kuminsá devaluá. Anto si nos hasi esei nan ku nos muchanan, nan ta yama Shalik, nan mes ta bin kòrda nos, ah mama, mama a sinku aña. Bo ta yama danki, bo ta agradesido, mama si. Si, korekto. Anto ora mi a papia ku mucha di dies dos, dies tres, dies dos, no, dies dos, dies tres, dies kuater aña na Indonesia, mi a papia ku nan over di wèlnès, over di Kòrsou, anto mi sa ku nos ta papia over di esei aki ratu. E muchanan tabata hopi interesá, nan tabata wou siento nan nan sa, mucha nan sa, pasobra ora nos tabata mucha nos ta sa ku mundo ta ta miracle, bo sa ku it's magic, everything is magic, we were awe, so we we knew it since we were child, ta despues ku tempu nos ta get bo sa wired ku ku kultura anto nos ta nos ta kuminsá den bai mas den e. lacking mentality. Pero muchanan sa caba e magic dus ora nan a mita papia cu nan ta mane oh yes of course uhm si aha. Dus nos por haci algo anto cada un di nos si si por mane ami a bay Indonesia anto papia cu mucha pero si nos por haci nan na Corsou besa papia na escolnan cada juffrouw di scol por papia over di e e e resultado cu nos ta haya ora nos ta sinti y pensa positivo y nos por logra hopi mas cos cu nos muchanan. Sigur cu si bo mi tin dos E topiconan mas den e blog aki, m'a mencion'é cu nos ta bin back riba dje ta e stress cu anxiety no. Ultimo atrobe otro buzz words ta tin un temporada cu amo mi ta gestress, amo mi tin stretch, mi tin kico. Pero despues e buzz word a cuminsa bira bo ta haña hende nan ta sufri di ansiedad. Awor a like ok lei. Bon, ora ami ke mi ta pasá pendiente pa un kos great, I feel anxious. Boso a porta un notisia, pero tin hende e no ta e momento ku so ta henter dia nan ta den e e fase di ansiedat ei. Pakiko e kos ei tata? Na ki momento nos ta sali di strès? Bai diariamente ansiedad. El a bira manera un malesa. And bo sa kiko a pasa tambe ku nos nos a kustumbrá ban bisa komo ser humano ku nos mester ta strès pa nos logra nos metanan òf nos nos si nos tin kos di hasi na trabou ku ta ku ta nos tin ku entregá aki dos dia nos ta kuminsá strès feó aki pasobra por nos ta kere nos kurpa ta kere ku nos mester strès pa e kos por wòrdu kumplí pero nos tin ku kòrda den nos mente ku hey Ta kiko, ki sort di energia mi mester intencionalmente sinti awoki pa mi por logra e metanan? Anto, kiko ta mas mihó? Nos hala rosea, nos trankilsa, pasobra einan e serebro por pensa mas mihó pa nos por kaba esei malié. No ta ora nos ta strès. Pero e strès stage ta un fight or flight response, ku nan ta yama na Merka. Dus, eigelijk e reakshon ei ta un reakshon ku nos mester tin si un Caballo cuminsa corre trae nos cu ta rabia cu kier a haber anto nos tin corre. Esey ta e fight or flight response cu ey geluk nos mester usa ora ta ora ta momento solamente pero nos ta usando e response ey henter dia pasobra nos ta di stress nos ta preocupa anto ta gewoon un mind set o ta un momentum manera mi ta yame cu nos tin cu cambia paso ey mal nos cuminsa cambia e momentum e curva ta bin custumbra hey no ta e momentum ey ta locual ta yibami ta dilanti ta e momen e momentum di Pas di trankilidat. Take a break to breathe. Ya. Take a break to relax. Pasobra den e momentonan ei bo por, bo, bo mente ta klar, a klara, anto aver bo por haña hopi mas ideanan pa bo por move towards what you want. Ya. Anto, un kos tambe hopi importante ta, ta e parti di konektá ku nos intuishon. Anto ta intuishon ta bisa, no, mi sa kiko, oke, mi tin e koki di hasi, mi ta preokupá, mi no sa kon mi ta bai logra. Pero e strès ta blokia tur kos. Dus ora nos ta konektá ku nos intuishon, e intuishon ta bin bisa nos, ok, mi tin un bèl persona aki, mi tin ku hasi esaki, mi tin ku bira rèks, mi tin ku sinta, mi tin ku. Anto rei nos ta kuminsá drive nos bida despues di e intenshon, no ku e mente sino ku e kurason. Ku e kurason. Wow, no, fantástiko. Anto ya boso sa take a minute to breathe people, take a minute to breathe. Oe ultimo den e blòk aki. Conta nos di e plant based diet paso tin mia e ta so confused hende ta bisa cu nan tin cu give up kico nan tin cu cold turkey tin vegan kico e mi a coy vegetarian vegan kico e ta masha hopi e cos tin pero con purba den mane e cinco minutnan aki break it down paso na final nos tin un cos cu nos ke pa boso bay pa por tende mas den detaye di esaki pero ta kico ta un plant based diet? Sí sí plant based diet ta un un lifestyle mi no ta yama e dieet pasobra nos no ta haci e dieet nos no ta haci dieet e palabra ei ta cosa so dieet e palabra dieet ta un palabra ku ta di lek esei ke men ku mi no por si exactamente dus dieet ta un parti di lek anto nos ke move di e mentalidad di lek di di di menos ku lokual nos por to the mind of abundance. Anto e parti di plant based diet nos ta papia mas over di con nos por agrega mas super foods, berdura, fruta, te eseinan pa nos por logra nos metanan. Dus un plant based diet ta tur locual ta bijvoorbeeld seeds, seeds, nos tin hemp seeds, nos tin tur soort di seed, tur lentils, beans. Anto hopi di esei nan tin proteina. Anto mi ta bay papia mas over di esei ta merdi den mi upcoming talk ku mi ta bay tin. Pero nos tin ku focus mas over di e posibilidadnan ku nos por haña di e proteinanan di e plantanan. Dus plant based diet awendia danki Dios ta hopi dushi pasobra mi por kome un keshchi ainda. Si, nos televidente a mira tur e platonan hasta bo ta kushinando tambe ora bo tabata riba un di bo biahenan. Thank God for that. Si, si, si. Thank you. Anto e kosta ku nos por kome ainda keshi, pero e keshi ta traha di koko òf e ta traha di nechi. Nos por ainda bebe lechi pero di almendra, nos por kome ice cream. Òf pie, chocolate cake, chocolate pie. Exactly, tin un abundance of things. Anto awendia nan ta usa hopi plant-based lab, anto science, pa hinka den otro. Cierto carninan cu, bijvoorbeeld e un carne cu yama Beyond Meat, cu supposedly ta smaak mesun bon cu carne, asina bon mes cu ami cu ta prende bisa bisa hey, mi no tin mene, intas e ta smaak muchu carne pa mi, so ami no ta come carne. Pero e ta bon. Si, si, si. Dus hendenan cu. Ta gusta Karen pero no por bay plant base tin solucion tin hopi solucion anto esaki eta un marca cu mi a bisa pero hopi bia nos por traha e mesun recetanan tambe anto den mi motivational detox program mi tin un detox program cu bo por come anto bo mi ta duna hopi receta cu pa cosnan cu bo mes por traha cu ta manera vegan meatballs cu ta di vegetarian of vegan burgers cu ta traha di Kino of ta traha di sierto otro kos. Dus nos por traha nan na kas tambe. Aunke podisé nos no tin e produktonan na Kòrsou, nos por traha e kosnan na nos kas, from scratch. That's always the best, keré mi. Ami siempre ta bisa from scratch is always the best. I no nos tin hopi kos di papia, mas nos ta kòrda bon esaki ta den VIP program tur djaluna, nos a disfrutá di kòmbersá ku diferente persona ku. Sea nan ta e parti social of e parti economico, e parti di inspiracion, anto awe no ta un excepcion, nos ta conversando cu Olga Job, anto nos ta sigui, pasobra mi estacion aki ta bay rond mundo, su solo, bo tende di solo banda tour, a teleki, ora nos bin bek e ta duna nos tur e detayesnan di con e ta haci esaki, anto kisas abo ta pensando, anto bo dami un par di tips tambe despues di e pausa aki.

Our girl, solo female travel. Den nos reparti bo a bisa ta dikon bo sa bo a bo sa go to different parts of the world pa bo por um haya informashon, knowledge pa bo bo sa pa bo por ta take care of yourself anto pa bo share information. Pero ora ke go a bira mi na un trend ku bo konta nos um. Kiko ta e e kosnan ku bo a ripará biahando? bo sa bo mester nos ta nos ta derive from animal animals, nos ta we like to move in packs no, nos ta sinti nos mes mas great ora nos ta ku mas hende maske ta un hende, strangers, pero bo a disidí ku bo sa no am gonna take this journeys by myself ratu ratu tambe ku Fiona, bo ruman, kon girl! I bow to you. No ta algo dificil. Den bagian mi tabata tin hopi miedu si, pero mi a custumbra. Na Merca mi tabata biaha hopi mi so pa trabou, mi trabou mes in previamente. Anto ya ora mi a cuminsa travel, mi a cuminsa prome na Europa, anto mi di boso aki cu mi ta gusta travel mi so, boso bo ta conoce hopi mas hende, bo por haci locual bo ke, anto. Bo sa e e trabou ku Solo Traveling ta duna mi den mi kurason di di forsa ku mi por hasi tur kos mi so, ku e e fir ku por di ser ta bin den mi, mi ta bo sa mi ta challenge pa pa pa pa ta mas di poder. Dus e ta kambia mi paden, e ta kambia mi a si mi mas mas poderoso. Entonces ora mi a cuminsa bia na Europa, mi a cuminsa bia mi so, mi di boso kiko mi tin gana di bai Asia, pasobra mi tin gana di conoce e parti di holistic medicine, e parti di mindfulness, e parti di meditacion, mi a tin gana di sa mas di esey. Anto mi di boso kiko mi ta bai hasi un backpacking tour, pasobra mi a tende di hopi hende cu ta hasi backpacking tour, anto backpacking tour ke men cu cada dia of cada pasa dia bo ta sigui bai otro un caminda, dus mi a bia cu un backpack. Anto despues ta bira un lei. Literally. Sí. Pero kon ku un backpack, anto bo ta bia, anto bo ta keda di diferente lugar, ta tin temporada mei a keda den private rooms, dus kambernan priva di hotel of so, anto ku tabata hopi mas barato, anto bo ta bira por esei un beki. Pero tambe den hostels, anto den begin mi ta manda oh my god mi a tabata sa keda den hostel, mi ta durmi ku hende. I saw the movie Hostel one two three. Sí, esei mei. Bo ta kaba den anto. Den begin mi di bo, sa kiko, there is no way I'm gonna do that, no, no, no way. Pero again, e fear, dikon no? Pasanto, ora mi a kuminsá bia, mi tabata keda den private room, mi a kuminsá sinti mi miso, mi di bo, sa kiko, mi ta bai kuminsá hasi mas hostels, nan mi wak bon hostels, so bo tin hostels nan ku ta low, low class hostel, lo tin hostels, si, ku bo ta paga hopi mas, bo tin airco, bo ta drumi ku tantu hende, anto nan ta tuma pasport, nan ta kontrolá tur hende, anto tin lockers, kesei nan. Dus mi di bo sa, mi ta kuminsá anto. E promé di dos biaha ku mi a bai, mi di, Oh my God, why didn't I do this before? I should have done this before. Dikon paso? Bo ta konosé hende anto. Un kos mas importante, mi a siña ku tin hopi solo female travelers, foral di Europa. Mashop di alemannan, di Switzerland, italiano, franses. Ulandes, mi a conoce hopi hende di Ulanda, ta miti papia mi dal mi Ulandes na Asia. Entonces cu ta siña conoce hopi hende, entonces di tur soort di edad mi a reisa. Hendenan di diesocho aña, muchanan di diesocho aña cu a caba high school cu ta bia cu nan oudersnan. Of ta hende cu a caba college, university, entonces nan tin e take time. Bo ta haña hendenan di sinkuenta, sesenta aña ku a divorsiá òf ku ta kasá mes ku ke bai hasi un ekspedishon. Mi a konosé un señora di ochenta aña ta hasi solo firm'é traba den un boto na un esakito ta Indonesia. Ora mi tabata na Gili Islands ku Fiona. Dus bo ta sira konosí sòrt tur sòrt di hende. Ora nan bo ta bisa bo sa kiko? My fear òf e miedu ku mi ta tin. That's nothing. Anto obviamente como solo female traveler mi ta make sure cu ami na mi bay ta safe, mi ta haci research, mi ta check riba Merca su website, Hulanda su website cu ta safe, si mi no mester di nada di eseynan. Dus ya, obviamente bo ta cuida, bo sa, bijvoorbeeld na e parti di Southeast Asia tin e parti di malaria, pero mi a haci hopi research, eseynan. Tonan ta bisa ya, ora bo ta bay hiking, eseynan ta problema, pero. Mi a trese mi herbal medicines si esei nan anto mi no a tuma vacuna pero. Pa bo keda mantia es pa bo keda mantene bo bo immune system. Si si si anto obviamente bo ta make sure ku bo sa pone bo mosquito spray ke esei nan. So nan ta maneha helicopter aya banda. Si si si pero Asia anto foral south east Asia pasobra south east Asia ta local mi a focus riba dje ta hopi safe anto Europa tambe pasobra kon anto obviamente si mi bai un pais ku no ta safe mi no ta bai a haci mi solo female drampler. Dus esei ta un kos ke e e e solo female a siña mi ta pa. konosé mi mes, pa sa ku mi tin hopi poder, mi tin hopi forsa pa hasi koki mi so. Anto tambe lokual mi a siña hopi ta ta hopi fleksibel, pasobra ora bo bai e paisnan aki, un ta meskos No manera nos. timetable, no time nan ta under schedule, developed. sí, sí. Si, dus mi mester warda, si, si mi no papá e idioma, mi tin ku sinta, dus. Mi por bisa nan, dios mane, ah, na Merca bo, bo ta kor yama manager wai dere nan yu kèter manager, si, nan trata mi bon, pero aki nan bo tin gewoon relax, warda trankil, a bini nan tambe, nan tambe ta trankil asina, pasobra nan tin e Buddhist mind, no, mind set, anto it's all about meditation and conscious living, dus, rustig, si, dus ya kada pais ta diferente mes, di diezun pais den seis, den sinku luna na South East Asia, mi a kuminsá na Thailand, bai ariba Laos, despues mi a bai Vietnam, Cambodia. Anto ri mi a, despues mi a bai abou na Malaysia, bula bai Indonesia, kaminda mi a toka mi bai mi ruman, anto despues mi a bai Singapore, ku tabata super high, How was high. Singapore? Mi a bai from under, From, sí, from zero from to zero, twenty, anto, like in... sí, sí, anto esei ta adaptability Sí, tambe. sí. E, e biahe aki a siña mi, so, adaptability di Oke, mi tin ku por di se bisti mi tin ku mas normal, mi tin ku mas rosa, so meskos ku nan por pa papia meskos ku nan tuma. Bai yori Singapur i manera Kuala Lumpur na Malaysia tambe. Anto bo ta bisti un tiki mas netjes, bo ta mas mas westernized style nan. Dus adaptability tambe mi a siento. Despues di Singapur mi a bai bek Thailand, so ta tin New Jersey Thailand. Den aprel anto nan ta tira awa riba ora hende ku tur eseinan dus na bai tur e eilandsnan di Thailand mi a bula bai Philippines anto na Philippines tambe mi a hasi island hopping di Philippines mi a bai Myanmar ku tabata un pais ku tabata yama Burma antes si entre Pakistan ku Thailand. Anto despues di Myanmar mi kaba na Nepal mi a bai den Himalayas anto ainda mi no a post niun den fu'e videos nan ei dus ainda ainda anto despues mi sa keda pendiente pa su blog pa su Facebook page si si ainda mi tin ku hasi hopi videos anto mas importante mi a bai pa representa Kòrsou tambe pasobra den kada pais mi a puntra ainda nan okay do you know where Curaçao is of where mi a puntra mi si si nan ta osea nan ta asina eager to learn about new pasobra bo ta keda kos kos wende nan bo mesa nan ta bisa ku ah ya.

Why are you here? Why are you this amazing? Nan ke siña konosé. Dus mi a siña ègt apresiá Kòrsou hopi mas ora mi tabata ku otro kultura, ku otro hende. Anto hopi hende a bisa ku nan ke bin Kòrsou. Dus tin hopi potenshial pa nos trese mas turismo aki nan. Anto p'esei mi ke, mi ke. Solo female travelers tambe. Si, si, si. Anto hopi digital. Nan dando lo love ku Rizal. Ya, solo female travelers, digital nomads, ku mane ami ku ta traha i biaha at the same time. Nan tambe ta ña lek bin Kòrsou, bin. Paso par di dia enton sigui hòp den demas pais na South America. Dus ya, ta gona. Si, si. Awor, pa loke ta trata e paisnan ku bo bai den e parti di Southeast Asia, nos a fòlò bo diferente anto, espesialmente esun ku a drenta den e barku yama Curacao, anto el a pensa riba e Blue Curacao, ta pasa el a yama e ku asi. E parti di komunikashon, pasobra den uninan. E miner a bisa habu un kos na Thai of su language, anto bo a bisa, ah, yes, yes, yes, yes, yes. Mi di, oh, mira, Olga e ta kon komprendiendo tur e kosnan aki mané. E ta fásil pa komuniká of a tin sierto wordsnan ku bo a pick up. Ta kon e parti i ta bai, no? Sí, sí. Dus, hendenan, of e personanan di e bar ta sa hopi di Kòrsou. Nan ta sa ku, of nan, nan, eigenlijk. Lo ku awo ke mi ta kòrda. Lo kual tabata super impreshonante ta ku nan ta kere ku Kòrsou ta un magical gem. Un island ku ta magic. Anto nos tin e palabra eigelik den nos den nos den nos Kòrsou no? Ku ta island of the wellness, island of the the healing. Bo sa tòg e historia ku ora e sailorsnan a diskubri Kòrsou, ku nan kira laga e sailorsnan ku ta malu ku skirvi muri, anto despues nan a heal na Kòrsou ku e Tur eseinan to. Riba mi website tambe tin informashon via di PI Retreats. Am tin e e storia e storia di esei di wellness. Pero ora ora mi a papia ku nan, nan tambe tabata sa i tur esei. Nan tabata sa i gelijk ke si. Anto mi a puntra nan di unda boso a sa, di skol, di internet, di unda? Di nan, my ancestors, mi hendenan, mi hende di ku ta Curaçao is like the. Magical island of the western world. So mi like wow, anto mi a sinti mi asina proud mi di boso aki ku mi tin ku hasi interview, mi tin ku laga Kòrsou sa ki furor nos ta hasiendo na na te na esaki tabata na Penang, Malaysia. Un parti parti nòrt di Malaysia. Dus un ta manera ta na China òf Hong Kong ku ta kos grandi, ta un small little town anto nan ta

University ke take some time off, divorsia of whatever they're going through, eighty years old, it was probably on her bucket list, you know, anto por ta awor aki tin un persona, personanan ku ta beza ta wak bo, of personanan ku konosé hende ku nan ta bisa bo sa you know, I wanna do that, anto nan ta just ta beza ta konvensé nan no, no, no, no, kiko lo bo bisa tur dos banda di e medayanan aki? di e yei, e yeis ku e neis, e pa ku esaki ta kiko por bo bisa nan over di e solo traveling, no solamente pa females pero in general. In general, si. Pa e personanan ku tin hopi gana di hasi koki, mi ke kòrda bosan ku tur kos den bida ta posibel. Going back ku lokual nos papia promé, nos tin ku kere den nos mes. Nos tin ku intencionalmente sinti cu nos por haci el'e, pasobra ora nos haci e sentimiento ey nos ta bisa ta crea esey. Um, dus tuma tempo, ami no a haci coki di un dia pa otro, mi a plania hopi aña, mi a sparcen, mi a traha duru, mi a warda te ora e moment tabata mogelijk pa mi por a bay. Dus Tene pasenshi, prepará bo mes mentalmente, emoshonalmente, finansieramente, lokual bo mester pa bo por logra. Anto un kos mi ke kòrda ku si hendenan ta pone bisa ku no por òf hendenan ta bisa no te kiun bo ta bai esei kos tur eseinan ta fear based mentality ta hendenan ku tin miedu. pa pa pasobra nan ta kere ku abo no lo por logra. Dus kòrda ku eigenlik no tin nèks te maka kon ku bo ta nan fir, anto bo ta bisa ei bo sa danki pa bo komentario pero mi ta kere den mi mes mi por logra tur kos ta bon. Bo sa tin mas hende asi ele anto no ta ami so manera mi a bisa tin hopi hende ta hasiendo kos aki anto tur hende tin nan propósito. Tin hende ku ke heal, tin hende ku gewon normal ke travel, tin hende find themselves si anto. Manera mi bisa, Southeast Asia bijvoorbeeld ta one of the safest areas in the world. Mi a sinti mi mas safe hinan ku na western world, to be honest. Dus, bo sa, depende obviamente unda bo ta bai, kesei nan, pero si bo plania trankil, bo focus riba bo mes, bo por logra. Anto, mas importante ta e mindset ku bo ta oke. Pasobra ora mi tabata kana, bijvoorbeeld mi ta sincerto kosnan, mi ta manda, eh, mi tin manda e ku ta eng, of. Pasobra bo ta sa cana riba mi ta cana riba. Un normal reaction. Pero despues mi ta mira e nenan ta si gewoon e nenan local ta gewoon cana riba y e palo cu ta manda tur kibrando tin un reverb abao mi ta manda ok you can do this you got this. Despues bo tin gewoon cambia bo mindset ok no mi por logra entonces it's ok. Ora mi ta believe bo ta kere den bo mes cu tur cos ta ok bo ta. Bo ta safe endo nada no por pasa bo, e coit e cos cu ta manifesta. It's all in the mind, manifestation, manifestation and the intention of it all. Exactly. Bo sa, nos so contento cu haya tur intention an sino nos no tin experiencia di tende, anto mas despues cu e post tu cos arriba su website and su blogs cu su Facebook, bo san tambe ta mira kico ora bo tin e intention, bo ta hasi cos cu proposito, anto cu un super bon positive intention, Ta kiko por pasa. Eh, nos tin un break, e ultimo break mesa. Un ora ta pasa asina li'e. Anto, Eury, nos tin tempo pa un shameless plug di Olga, yup. Paso, e ta bai ta den e Bo Salud, un marshe di salud tambe cu ta coming up durante di e fin di siman binidero, despues di e pausa aki. Tilibidente, asina nos yegando tiktok, tiktok, tiktok, tiktok, na casi na final di nos programa. Mi ta super contento cu cosnan ta bayendo smooth, paso mes tiktok Nos no haña e bòchi di ayo niun bia durante di nos kòversashonnan. Dus mi ta kere loke bo ta papiando tin ègt un super bon influensia riba dje, ègt un bon vibe riba dje. Awor, Olga, bo a menshoná den kuminsamentu, Anton a menshoná tambe, a ku nos por duna mas informashon pa loke ta trata Un dje motibunan ku bo ta kinan for longer than a minute ku bo ta forma parti tambe di e wellness fair. Anto bo debe tin bo booth, anto bo workshop, anto esei lo ta e fin di siman djes kuater ku djes sinku ku ta binidero. Konta nos un tiki di esaki, anto kiko tur, e kuantu pa kuantu bo ta na e booth, ta kon e workshops nan ta hinká den otro. Sí, sí. Des e wellness fair dos mil diesnuebe ta un wellness fair ku ta gratis. Cu ta wordo organisa di parti di e Minister di Salubridad, e Departamento di Salubridad. Anto ta pa tur hende, mucha, hende grandi, profesional. Nos ta bay ta na Landhuis Klein Kwartier di dies or di mainta pa seis or di atardi, tur dos dia. Anto ri mi ta bay haci lezings, anto mi ta haci workshops, anto tambe mi tin bay tin mi booths cu mi ta bay share hopi di e herbsnan, yerbanan cu mi a trece di Asia, Southeast Asia. Mi a trece cosnan mane esaki nan maya na Nepal. Tur tin health benefits keseinan. Dus mi a trese un par sono masha pero mi a trese un par. Bo ta e kushina tambe pasobra mi a mira bo ta kushina ku Kiko. Si si si nan wellness fair mi no bai kushina pero pronto mi lo bai organisa un par di cook class di tailandes pasobra kada pais ku mi a bai mi a hasi cook class. Dus na Thailand, Vietnam, Laos, you name it. Anto rei eventualmente mi ta bai hasi kouklas tambe pa hende nan ku ke bin. Pero esei ta un proyekto ku mi ta bai hasi despues, pero awo ke mi ta bai fokus mas riba e parti di wellness, e parti yerbanan, e parti di mindset, di mindfulness. Dus mi ta invitá tur hende bin djasaber ku djadomingu awor na Landhuis Klein Kwartier. Entrada ta gratis, anto esaki ta pa tur hende di pueblo. Esaki ta den konekshon ku algu ku gobièrnu di Kòrsou ta òrganis, no? Si, korekto. Si, si. Minister Suzy Raymer ta parti di e organisashon. Anto un grupo inmenso di hopi hende ku ta into wellness, Rudolf de Wit ku ta mi partner tambe. Si, Uncle Rudy, hi! Rudolf, we love you. E ta un hopi bon business partner and close friend, family to my heart. Dus huntu ku otro nos ta bai purba Cambia e mentalidad di yu Corsou. Mi proposito e dia ey ta pa papia di parti nutricion anto mindset pero tambe lo cual nos ta papia prome cu ta over di e parti di manda e emocion intencional. Dus ta esey mi ta bay papia hopi over di dje. Dus si mi ta spera cu tur hende bin bo tambe ta wordo invita si bo ke pasa. Dus nos ta gradici nos minister Susie pa por a organisa esaki cu tur su team pasobra Nos tin cu haci mas di esakinan pa nos por yuda pueblo di Corsou. Sigur cu si, sigur cu si. Anto pa esnan cu no sa, Land Face Hall Fotria ta e sede di Lions Club, no? E ta tras Sufek, e tras bo esnan ta core, e tras de bo, you can't miss it. Dus, pa tur esnan anto tin amplio lugar di parkeo cu tur esenan. Dus, e lugar ta masha great, mes masha dushi. Nos bai fo'i mañin ta pasa henter un dia bai ku e muchanan tambe paso for di edat hoben please nos tin ku kuminsá planta e simia ei pa nan sa ku pa nan por paso e e parti di plant base diet manera Olga a bisa e ta un life style enton no diet nos ta kòrda bon diet ta kuminsá ku d i e diet my god anto bo mesa. Amo konta ku bo, amo amo na diet, I'm dying. Exactly. Dus ah mi no konta hacer nada di dieet, pero mi ta posa anto sin sa. Anto posa, anto esaki ta asina fascinante. Segun aña ta bai, anto boso edad tambe ta kore. Bo ta look back, anto bo ta mira tur hende ta papiando di asina tantu diferente kos. Anto bo ta examina Kon bo ta kome, kon bo ta hasi bo kos? Anto bo ta bisa, Sí, pero bo sa, ami sa kome asin di ki bèrdat. Kiko? Anto bo ta bisa ku tin mia bo kuur pa mes ta drive bo di kiko ta bon pa bo. Anto kiko i what you should be eating. Anto bo sa, mi kuur pa a kuminsa guide mi, anto I remember the day as if it's yesterday, the first of July, guide me to drink more water. Anto kangen water. Anto sin haña. Mi tabata riba un un tour of un un whatever I I don't know what to call it pa hopi anto kere mi pa hopi aña even my parents were involved in this pa mi por bebe mas awa awa no likido pasobra coffee is also a liquid in my defense ora mi tabata argue e motibo dikon mi no ta bebe awa manera mi mester ta anto por fin mi a haña e awa ku Su smaak anto ma gust'é, I can drink it hot, I can drink it cold, mi por drink anto mi ta super happy anto mi ta sinti e results. Te ku ayer wen a bisa mi, oh Marisa, mi keda mes un gezellig manera antes, I said, thank you, it's the Kangen water. Because bo sa bo kurpa mes ta bisa bo, ta drive bo den kosnan ku ta bon pa bo. Anto manera mi si it could be a relationship, it could be a job, it could be food, it could be. just your general well being anto tin bia nos tin cu scucha e universe y tin need to listen correcto correcto listen to the body manera mi ta bisa no so e parti di mi lifestyle awakening health coaching program mi ta siña e seven steps towards changing your lifestyle anto e cos mas importante mi ta papia ta Listening to the body because like we talked about earlier it's all about connecting with your intuition so ora nos ta conecta cu nos intuition nos ta conecta cu eigenlijk e field di e universe pa bisa okay esaki mi curpa eigenlijk ke aunke tin biaha e curpa ta pidi batata sa of e curpa ta pidi kere mi cravings happens it happens it's real the struggle is real e ta pidi esey pero ta dor cu e curpa custumra cu esey ta haña pa esey ta sigui pidi Entonces e parti di transition di mas tanto bo ta agrega p'esei nos en bes di diei nos ta pensa riba agrega agrega mas bo agrega entonces mas bo switch den e parti mas cos bo curba ta cuminsa pidi mas di esei nan tambe entonces ora e tiki tiki bo curba ta descostumbra entonces again it's it's it's listening to the body conecta cu e intuicion bisa okay mi curba ta pidi e coke awoki pero kico eigenlic e mester tin bia nos e curba ta pidi patata sa pero ta un awe e catu nos mester boso ta e essential fats nan lo cual e curpa ta pidiendo. Dus nos a nos tin cu purba domina e curpa pa ok ta esaki nos tin cu nos tin cu tuma. Dus e mat tambe mi tin un motivational detox program cu me a crea recientemente ta un nobo e ta hopi affordable e ta bon prijs. E ta dies dia detox program anto ta un di e unico detox programs cu bo por come. Hallelujah. It's not- We love you, Olga. We love you. You can eat. Anto esaki ta un kos ku mi mes a krea. Mi krea kada resèpt mi mes. Inspirashonnan di Thailand ku mi a hasi, tur e kouklesnan ku mi a hasi rònt mundu. Mi mes a krea binti resèpt, anto bo mes por combine. Mix and match, sí. Anto mi tin dos nivel. Mi tin un nivel ku pa hende nan ku ke ba di peso ta sigui level one, anto hende nan ku ke gewoon mantené, ku no ke ba, ta hasi level two. Andes tin cierto cos tanto bo mes ta combine bo mes ta create bo meal plan dus e dia e weekend aki dia dja sabra cu si dies cuatro cu dia domi dies cinco mi ta bay tin un special promotion even on the on the price mi ta bay tin special promotion pa tur enan cu ta bay ta enan si sign up e dia enan ta enan special promotion. Anto plus tur hende ku ke por haña un free consultation with me. Si, anto tambe pa e personanan ku ke bira entrepreneur, ku ke start an online business, that they wanna travel and all that, mi tin mi incorporated business coaching program pa start-up entrepreneurs, anto digital nomad. Si, si anto tuvallig mi a sali den korant ku Daisy Dijkhuizen. Así Daisy, sí. Sí, mi sa konosé Daisy, sí. E tabata mi kliente ku a hasi mi business coaching program. Anto el a hasi un henter un beautiful testimony den e revista k'a sali of e newspaper article k'a sali Young Entrepreneurs in Curaçao anto el a pone un beautiful testimony about the program. Dus the intention is to inspire you, inspire you that you can do it. You know even might if you might even not want to be a part of the program you can still do it or if you decide that you need help bo por hasiel. Dus nos ta e aki nan, mi ta aki nan pa yuda bosan tur. Again free event this weekend dus tur eseinan nos ta bai bai explica e dia y tambe den mi lezing. Nos super cool, nos super cool dus make sure boso bai drop in einan pa wak Olga ta wensha echt super super great anto mi tin ku bisa bo super super proud nos ta reconoci ku bo. Uf, a couple years ago tabata un otro health fair ba bini ku tres year atrás mi ta pensa oke mi konosé mi konosé anto echo ta ku mi a toka bo e kinseñera of algu ku bo ta tin long time long time ago Olga a long time ago anto mi di wow lel Olga you know so super proud di bo anto just keep doing what you doing anto e kere mi sometimes you have to keep at it Na mi sa cu tin mia como hende nos un tiki terco, nos no ta gusta tende, pero na un dado momento nos tin cu scucha, anto na papiamento, Universo ta papia tur lenga, anto den forma di Olga e ta papia papiamento tambe, so you gotta listen to the Universo, so it whispers, anto ora e cuminsa grita abu, sometimes it's too late, you can recover, but you know we have to, we have to keep doing our best to make sure that, you know, we live our best lives. Sí, sí, sí, anto un cos tambe mi kier a bisa awe cu. Nos nos tin problema. Kos ta pasa den bida. Kos bida no ta shen por shento. Ami mes tin bia kosnan ta pasa den bida mi ta wende e e dikon e ko ki ta pasando, e ko ki ta un problema ki. Pero again it everything happens for a reason. Exactly. Tin bia nos tin ku bai den e parti duru di bida pa nos por kambia nos energia, pa nos por siña. So si mi no tabata pasa den den fear of den Problemanan ku bo sa, por ese bo ta bo no tin bo ta hasi pa algu ta pasa ku relashonnan personal òf bo ta haña un problema ku un kos ta sali bo promé asèn ku promé òf bo sa bo tin failures we have failures nos tin ku embrace e failure bo bisa bo sa kiko e koki dikon bo tei bo tei pa bo siña mi un kos ki mi por siña di e situashon aki esei ta e pregunta mas grandi ku nos por hasi kiko nos por siña di e problema aki anto hopi bia ora nos bisa. Nos mes oke nos por mi ke siña ta mas fuerte mi ke siña ta mas mas greatful mi ke siña ta mas poderoso antori tiki tiki nos bai kuminsá siña anto despues nos ta sa ku kada problema ku nos ta si ku nos ta tin a yuda nos bai kaminda nos ta si mi no a sufri di sugar addiction di gordura di problemanan ku mi ta tin mi no lo por ta sinta kinan ku bahoki nos tin ku gradisi tur tur kos ku ta pasando wak e komo un lesson.